Pisalema ya makumenharhu-n'we. We hosi, ndzi ta ka wena leswaku u ta ndzi lwela, u nga pfumeli leswaku ndzi khomiwa hi tingana. We Xikwembu xo tshembeka, ndzi sirhelele, rhiya ndleve u ndzi yingisa, hatlisa u ta ndzi ponisa. U va ribye ro tiya leri ndzi tumbelaka eka rona, ni khokholo leri ndzi hlayisekaka eka rona. Hakunene u ribye ra mina ni khokholo ra mina. Ndzi kombe ndlela u tlhela u ndzi fambisa, leswaku vito ra wena ri nga sandziwi. Ndzi ponyokise entlhan'wini lowu ndzi riyiweke ha wona, hikuva hi wena u nga xisirhelelo xa mina. We hosi, ndzi veka vutomi bya mina emavokweni ya wena. U ndzi kutsurile, we hosi, wena Xikwembu xo tshembeka. Vanhu lava namarhelaka swikwembu swo hava, a ndzi twanani na vona. We hosi, hi wena ntsena ndzi ku tshembaka. Ndzi ta yimbelela ndzi tsakile hikuva u ndzi kombile tintswalo, u vonile ku xanisiwa ka mina ni maxangu ya mina u ma tivile. A wu ndzi nyiketanga eka valala va mina, u ndzi fambafambisile hinkwako hi ku tshunxeka. We hosi, ndzi twele vusiwana hikuva ndzi le khombyeni. Gome ri ndzi heta matimba emirini ni le moyeni, ni ku vona a ndza ha voni. Malembe ya vutomi bya mina ma hela ndzi ri karhi ndzi konya ndzi ri enhlomulweni, vusiwana byi ndzi heta ntamu, byi ndzi tshova ni swirho. Valala va mina hinkwavo va ndzi sandza, ngopfungopfu lava ndzi akelaneke na vona. Lava ndzi tivaka va ndzi chava, ni loko hi hlangana endleleni va ndzi papalata. Vanhu va ndzi rivarile, a va ha ri na mhaka na mina, onge ndzi lo fa, kumbe ndzo va xibya lexi fayekeke. Ndzi twala vo tala va ku, Munhu loyi wa nyenyetsa emutini hinkwawo. Va twanana ku lwa na mina, va boha ni makungu ya ku ndzi dlaya. Kambe mina ndzi tshemba wena, we hosi. Ndzi ri, U Xikwembu xanga. Mikarhi hinkwayo ndzi hlayisiwa hi wena. Hikokwalaho ndzi kutsule emavokweni ya valala va mina ni ya lava va ndzi xanisaka. Ndzi nandza wa wena, ndzi langute hi tintswalo. U ndzi ponisa hi rirhandzu ra wena lero tshembeka. We hosi, u nga pfumeli leswaku ndzi khomiwa hi tingana hikuva ndzi huwelela eka wena. Lavo homboloka hi vona u fanelaka ku va khomisa tingana, va ya exivandleni xa vafi va nga ha ri na xo vula. Vahembi lavo titshemba ni ku tikukumuxa, lava nga chaviki ni ku lumbeta munhu wo lulama, va hundzule timbeveve. Swilo leswinene leswi u swi hlayiselaka malandza ya wena a hi ku tala ka swona. U swi endlela lava tumbelaka ka wena vanhu hinkwavo va ri karhi va swi vona. U va sirhelela laha u nga kona, kule ni lava bohaka makungula yo biha. U va sirhelela entsongeni wa wena, kule ni lava va va rhuketelaka. Ndza ku khensa, we hosi, u ndzi kombile rirhandzu ra wena hi ndlela yo hlamarisa. hikuva a ndzi rhendzeriwe hi valala ku kota muti lowu hlaseriwaka. Eku chaveni ka mina ndzi ku, Ndzi yisiwile kule na wena, a wu nga ha ndzi voni. Kasi wena u ndzi twile loko ndzi ku khongela, u twile ku huwelela ka mina loko ndzi kombela ku pfuniwa. Rhandzani Hosi, n'wina hinkwenu lava mi yi tshembaka. Yi sirhelela lava pfumelaka eka yona, kambe lava tikurisaka yi va ba yi vuyelela. N'wina hinkwenu lava mi tshembaka Hosi, tiyani, mi nga heli matimba.